Mela jiena George Azzopardi, eh, Principal Curator tas-siti Feniċi Romani u Medjevali, però anke ninsab involut fl-amministrazzjoni u anke fil-curatorship tas-siti anke ta' Għawdex. Illum se nitkellmu fuq oġġett li huwa partikulari ħafna minħabba ċerti karatteristiċi li jġorr. Huma karatteristiċi li jagħmluh interessanti u li minħabba din ir-raġuni anki huwa oġġett li huwa ta' ċertu interess għalija u li ħa nitkellmu dwaru illum. Mela, dan l-artefatt huwa importanti minħabba s-sinifikat li fih għall-fatt li għandek fuq riproduzzjoni ta' Astragali. L-Astragali kienu jkunu l-għadam tal-għekiesi tal-nagħaġ jew inkella mogħoż, u dawn fi żmien ir-Rumani kienu jintużaw bħala jew kienu jintużaw fil-logħob tad-dajs. Issa dawn għandhom, dawn l-għadam għandhom il-ġnub tagħhom kollha differenti. Allura kienu jintużaw b'mod illi jekk ikollok il-kumbinazzjoni ta' dawn il, l-ġnub b'tali mod li ġġib rebħa lil min qed jilgħab, allura f'dak il-każ inti għandek min qed jilgħab jirbaħ il-logħba. Issa, kien hemm it-twemmin, twemmin superstizzjuż dak iż-żmien, illi meta inti tirriproduċi, pereżempju, dawn l-astragali, dawn l-għadam, fuq ankra taċ-ċomb bħal mija dejn, naturalment ir-riproduzzjoni ħa tkun ukoll fiċ-ċomb, Kienu jemmnu illi jekk inti tirriproduċihom b'mod illi jirrappreżentaw rebħa bħal daqslikieku jirrappreżentaw rebħa għal min qed jilgħab, kienu jemmnu allura li f'dak il-każ din iġġib xorti tajba lil dawk li qed jivvjaġġaw fuq il-bastiment, lil baħrin jew passiġġieri li kien ikun hemm. fis-sens li wkoll anke tbiegħed minnhom tempesti, tbiegħed minnhom perikli oħrajn, perikli li kienu jiffaċċjaw waqt il-vjaġġ. Allura kienu jirproduċuhom għax kienu jemmnu li dinha ġġibilhom ir-riżq fuq il-baħar. F'dan il-każ partikulari ma tantx donnu nistgħu nemmnu illi ġabitilhom riżq l-għaliex dinha nstabet f'qiegħ il-baħar, jekk huwa l-każ li hija tifforma parti minn shipwreck, Jidher li allura l-bastiment li kienu fuqu għeraq, allura ma tantx jidher illi ġabitilhom riżq. Mela importanti li ngħidu li din l-ankra nstabet flimkien ma' materjal ċeramiku ieħor fil-qiegħ tal-baħar fid-daħla tal-Bajja ta' Xlendi. Huwa importanti li ngħidu dan l-għaliex fil-daħla tal-Bajja ta' Xlendi kellek numru ta' shipwrecks, dawk li bl-Ingliż jgħidulhom shipwrecks, jiġifieri bastimenti li jkunu għerqu. U din jista' jkun li hija waħda minnhom, waħda, ċoe, kienet tappartjeni għal xi bastiment minn dawn li għerqu huma wresqin lejn il-bajja ta' Xlendi. Daka juri wkoll li, jekk wieħed kellu jimmaġina l-bajja ta' Xlendi dak iż-żmien bil-bastimenti deħlin u ħerġin, wieħed jista' jimmaġina anki l-attività kummerċjali u l-attività marittima li kellek dak iż-żmien ix-Xlendi. speċjalment fil-ħolqa tiegħu bejn l-Afrika ta' Fuq u l-Mediterran tat-Tramuntana, dak il-kummerċ għaddej bejn iż-żewġ partijiet, bastimenti jiqdu jieqfu fil-Bajja ta' Xlendi biex jibdlu ċertu ċertu tagħbija jew inkella jgħabbu tagħbija jew iħottu oħra. Jiġifieri kellek ċerta attività kummerċjali, attività marittima li kellek għaddejja hemmhekk f'dan il-port, u allura dan l-artifatt irridu narawh f'dan il-kuntest, kuntest ta' kummerċ marittimu, kummerċ li wieħed kien jara dak iż-żmien fil-bajja ta' Schlendei. Importanti li ngħidu wkoll waqt li qegħdin nitkellmu propju inkonnessjoni ma' din l-ankra, illi l-baħar fil-każ tal-bajja ta' Schlendei Ma kienx jidħol sa fejn huwa illum, imma kien jidħol iktar 'il ġewwa. Kien jidħol proprju sa fejn illum għandek il-kappella tal-Madonna tal-Karmnu. Li ġara kien imbagħad illi fit-terremot tal-1693, li kellu l-epiċentru tiegħu f'Noto, n-naħa t'isfel ta' Sqallija, Il-baħar ħareġ b'saħħa kbira, b'enerġija kbira 'l barra u sa fejn illum għandek it-Torri, jiġifieri qed ngħidu mit-Torri sax-Xtajta tal-lum kien prattikament kollu qiegħ il-baħar niexef. Meta mbagħad dan daħal lura bis-saħħa u b'dik l-enerġija kollha, il-baħar ma rġax daħal sa fejn kien, sa fejn hemm il-Kappella tal-Madonna tal-Karmnu llum, imma daħal sa fejn huwa llum. u b'hekk huwa fforma l-xtajta li għandek illum preżentament fil-bajja ta' Xlendej. Mela biex nifhmu aħjar kif kienu jkunu l-ankri Rumani bħal dik li fuqha għandna l-astragals, hawnhekk għandna rikostruzzjoni ta' ankra Rumana ukoll mix-Xlendi, ankra li kienet ankra tat-tip li kienet tintuża mir-raba' seklu qabel Kristu sar-raba' seklu wara Kristu, jiġifieri qed nitkellmu minn tul twil, minn perjodu twil ta' żmien, ankra li kienet tintuża kif qed ngħidu mal-Mediterran kollu, u li hawnhekk għandna rikostruzzjoni ta' waħda minnhom biex nifhmu aħjar kif kienet tkun din l-ankra, id-daqs tagħha u anke l-għamla tagħha. Għandna partijiet oriġinali bħal m'huma l-istokk u bħal m'hija dik li tissejjaħ il-kolar, però mbagħad hemm ukoll anki partijiet li huma moderni, huma rikostruwiti, bħal m'hija l-parti l-prinċipali u anki l-ponot tagħha li huma tal-injam, huma rikostruzzjoni moderna għaliex l-injam naturalment taħt il-baħar ma jservix. F'dak il-każ ikunu spiċċaw, imma baqgħalna biss il-partijiet l-oriġinali, il-kolar u l-istokk. Naturalment anki l-ħabel ma jservix taħt il-baħar, allura l-ħabel f'dal-każ huwa wkoll parti mir-rikostruzzjoni moderna. Però kollha kemm hija qiegħda turi ankra Rumana ta' dak iż-żmien bħal dik li għandna l-astragals fuqha, kif kienet tidher, l-għamla tagħha u anki d-daqs tagħha.